Teƒe sia teƒe yeke nèle nu sia nu yeke wɔm nèle eye gade agbe Pan Afrika ƒe wɔna yeke mede tome na ŋkɔe be dumenyo akpɔsɔ ƒe ɣeyiɣia ye ɖo. Tɔgbui Akɔsu adelia nye ya yike nye fiagã ɖe ʋu me kple eƒe nutomewo katã. Meda akpamanyagblɔname sia ame yike gaƒoƒoea mea Wògblẽ eƒe ɣeyiɣi be yeanɔ gbɔnye va dasi ne ge adre kple afã. Nye dɔdasie wònye be masubɔ wò le ʋenyigba dzi nenye be wòɖo kɔsiɖa eyi ke ɣetrɔ ga ade kple afã ƒua. Dɔtsɔvi menye togbɔ be menye fiegã le dua ɖewo hã. Edɔtsɔvi menyɔna le gaƒoƒo ye me. Míte kpɔ be míate ŋu atu ʋe dua ɖo, dekɔnu, nyateƒe kple míaƒe dzɔdzɔmenyawo. Nyemenya teƒe yi ke nèle nye kpɔm tsoe ya o. Vɔ biɔ ɖokuiwò be, Ŋkɔ kae nètɔ? Ŋkɔ yi ke nètɔa, efia ame yi ke nènye. Biɔ ɖokuiwò be, Teƒe kae nètso? Teƒe ye nètsoa, efia ame yi ke nènye. Nenye be mènya ame yi nènye o, ye mènya susu ye ta nèva gbe ya me oa, ne gblẽ godua, ele be nànya teƒe yi ke yiyim nèle le gaƒoƒo ya me. Mía tɔgbuiwo tsɔ ŋkɔwo ɖe susu ɖeka, eve aɖewo ta. Egbea nye kple wò míeva trɔe hele mía ɖokui flum be míele tsi de ta ŋkɔwò tsɔm be míele yevu ŋkɔwò tsɔ yi ke gɔmesese aɖeke meli nɛ o. Ŋkɔ aɖewo lia wowɔ dɔ ɖe ame dzi, eɖewo lia wogblẽ le ame dzi, eɖewo lia wonye fiƒode ŋkɔwò, vɔ mímenya wò ŋkɔ yi ke nètsɔa ese gɔmea. Mele gbɔwò fifia, biabia ɖe sia ɖe yi ke le asiwò, ku ɖe eʋe kɔ nu, eʋeawo ƒe dzɔdzɔmenyawo ŋutia, nèɖo ge la, egbea Wò biabiawo neto zero five zero three four four seven five five zero zero five zero three four four seven five five zero. Nenye be wò biabiawo to teƒe ma va me ŋu ɖo ge. Nye kpeɖeŋutɔdɔwo katã le teƒe yewo le ŋu ɖo ge nam egbea. Ese mía dadawo ƒe ŋkɔ didi. Mama ɖagbe, mama ɖulawo sɔ, mama ho gbenu, kple tɔwò míƒo nu tso esrɔ̃ɖeɖe ŋuti va yi. Ƒe gbogbowo nye ya, ŋkeke gbogbowo nye ya, ɣleti gbogbowo nye ya, ɣeyiɣie gadedɔ o. Nye tsɔkɔ srã yi gbɔ na mía dadawo tɔtrɔ gava teƒe ya. Nye biabia gbãtɔ yi ke bia ge mala wò nye be, Nenye be nyɔnu aɖe, vevietɔ eve, ɖetugbui aɖe ɖe srɔ̃ ye wòɖo atsuƒe alo ɖo esrɔ̃ ƒe xɔ nu vɔa, nuka kple nukawoe wòle be ame ya nawɔ hafi eƒe nu nanyo ƒomeawo ŋu? Evevelia nye be, ɖetugbui aɖe yi ke ɖe ŋutsu, eɖo atsuƒe vɔ, ale yi ke srɔ̃wò le tso gɔmedzedzea hafi nèɖia, eyi ke nèva ɖo srɔ̃wò ƒe xɔnu vɔa, hafi nàkpɔ be ye srɔ̃a me nenema o la o. Èɖo teƒe ma hafi va kpɔe de dzesi be ahanulae wònye, ahasitɔe wònye. Eƒe ha do megbenɔnɔa medi ame dzi o. Edo asi la nyɔnu gbɔ. Ewɔ nyɔnu yi ke wohe la ƒã abe eŋenyɔnu ene. yi ke wonye o ye nèva ɖo atsuƒea, nu kae nàte ŋu awɔ atrɔ sɔ wo ma? Ewò ɖekakpui yi ke le nye kpɔm le gaƒoƒo ma, nye nye biabia etɔ̃liae nye be, Èɖe ɖetugbi ale vɔ? Le ɖetugbia edidiwo kple eƒe ahiãwɔwɔ ma amee tututu wònya meɖi eɖokui fii o. Eyi ke nèva ɖo wòva ɖo gbɔwòvɔa, hafi nàva kpɔe de dzesi be ɖetugbia ahasitɔe wònye. Eƒe nuɖaɖa medzena agbagba le nu ɖaɖam o. melia be na eɖokui o. Eƒe nuƒoƒo kple ŋutsua mesɔ o. Ewɔ abe ŋutsu na. Nuka tututu ye wòle be nàwɔ hafi srɔ̃wòea nanɔ abe ale yi ke dim nèle? Eyawo nye biabia etɔ̃ yiwo kple bubuwo yi ke bia ge mele míema mɔ nyi tsɔ kɔ srãe gbɔ na nenye be wova. Vɔ egbea me mɔ na ge míema ma etɔ̃wo nu geɖe ƒo ge. Ye nenema ke, nenye be ɣeyiɣi va emea me mɔ na ge. Mía fofo yi ke woyɔna be Nana Ojamfra ma, míle ye hã ƒe ŋkɔse ge le wɔnae dzi egbea. Vɔ nenye be wɔnae wɔm mele do dzidzɔ na Yo Cash si dzi ŋuti nawɔ abe ʋevi ne edi be ye hã yeƒe wɔ nenɔ wɔm maa, míaƒe mumu nɔmba ye nye yae le TV-a dzi, 05024340806, 024340806. Nye producer na menya nyuie be ame yiwo katã le ga ɖo ge la gbã yi ke womeɖo ga la mi kpɔ alo woɖo ga la mi kpɔ vɔ woƒe ŋkɔ mi me ƒo nu tso eŋuti oa, madze agbagba maɖe ŋkɔ mawo gɔme ale be wòanye nusɔsrɔ̃ ne ame aɖewo hã egbã. Míege gege ɖe míema mawo gbɔ. Vɔ bebie nye be míewo aʋawɔame kawoe míenye, amadodɛwo míenye. Eyi ke xexeme dze gɔme va da se ɖe egbea, ame ɖekaɖeka ene Woawoe Mawu wɔ va anyigbae dzi yi ke womeku o. Ke xexeme dze gɔmea? Ame ene ye Yehowa Mawu wɔ wova anyigbae dzi yi ke womeku o. Míkpɔ woƒe agbenɔnɔwo, míse woƒe ŋkɔwo, gake ame aɖeke mele xexea me anya mɔ yi dzi ame mawo to hafi bu le xexea me o. Ame gbãtɔa, woyɔe be Enɔk. Le Moslemtɔ gbɔa woyɔe be Idris alo Idrisu. Enɔk, ne míaɖo ŋkuia, eƒe vi gbãtɔa woyɔe be Metusela yi ke Biblia na míenya be enye ame tsitsi gãtɔ kakeak, ame yi ke tsi wɔ ame le agbea me hafi ku. Enɔk enye ame gbãtɔ yi ke meku le anyigba dzi o. Ame eveliae nye Elija yi ke Yevu va trɔ be Elija. Ame etɔ̃liae yi ke ye hã meku. Ye ame ɖeke mate ŋu agblɔ be yenya nu tso kuku ŋuti oa? Eyae nye Melchizedek. Ame eneliae yi ke ke xexeme dzɔ va se ɖe egbe meku oa? Yenye ame yi ke woyɔna be Tɔgbui Charlie. Now, bia ɖokuiwò be ame kae nye eŋawo? Vovototo ka le eŋawo kple bubuawo dome? Susu ma ta neɖo kɔsiɖagbe gade kple afã dzeagba na le Pan-Afrika ne nàkpɔ tɔgbi akɔsu adelia yi ke nye ʋumetɔwo katã woƒe fiega. Naɖo toe asrɔ̃ŋutsu egbɔe. Nenye be nye nuwɔna kple nye nanowo medzɔ dzi na wò ye le susu ma ta mèlɔ̃ nya num oa, neɖo kɔsiɖagbe awu ƒoɖi ma ɖi kɔ da ɖe teƒe aɖe. Míasrɔ̃ nu gbɔ. Ne míesrɔ̃ nu vɔa, ne mewu nye wɔna nua, gbublɔ tsɔ awu ƒoɖi ma do. Enue be yeawɔ ne nawɔe. Mede akpe me nya gblɔ na ame sia ame. Sean Bet Ultimate ye nye Ultimate yi ke va dukɔ me. Wotsɔ eɖame demi aɖe yi ke woyɔe be Sean Bet Head Food. Sean Bet Head Food. Eƒomevi mele dukɔ ya me o. Ami ya wozã mía magba aɖewo kple mía ŋutɔ míaƒe nuɖuɖu atikutsetse aɖewo hekpe ɖe yevuwo ƒe nu ɖeka eve aɖewo kɔ wɔ eɖame demi ye. Ne wokɔe de ɖamea Ewɔna be eɖa bɔbɔ na megasã ba le ke wonɔna. Ame yiwo ƒe ɖa enɔ ne li kusẽ ko wole ɖa vu ko be ɖa ŋeŋe ma nɔ zã Schönberg Ointment. Ame yiwo katã woli ko tame dze bebe gɔme na woƒe tame ƒe tame koklo ma woazã Schönberg Headfood. Ne le zã ma akpɔ be vovototo gã aɖe le wo taɖa me. Ke yi ke gale nukunu wɔ ye vɔ be wonders wɔ le Ghana godua eya nye Schönberg Ointment yi ke nye dɔme. lolotɔ nye ya, suetɔ nye ya, sɔm bet ɔntimɛti ya, eƒe, eƒe nu, eƒe nu nyuiwo ƒa, esɔ gbɔ ale gbegbe. Ame yiwo klo ve nam, ame yiwo ali ve nam, ame yiwo eta ɖu atraɖii tɔe, esia yi nenye be ŋudɔ ku tsui le ʋuʋu ma ƒe ta na no ɖum gɔmesese ma no mia, the best solution, yi xe me ƒte ne la, wò nu, wò nu yike nawɔ be nakpɔ gbɔdzɔ le ɖokuiwò ma, eyae nye sɔm bet ɔntimɛti. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four. 08085790234648579. Nenye be enya aɖe ku alo teƒe yi ke nèle, Shonbet Ontimetɔ ƒe ʋu mevana teƒe ma o, ye ne yi ɖe amatsidzraƒe alo woƒe drugstore alo pharmacy ɖesiaɖe me kpɔ Shonbet Ontimetoa, dze agbagba nàŋlɔ woƒe kaƒodzesi ya, 02436485779. Teƒe sia teƒe yi ke nèle, ne yɔa, woagbagba adze ge be ami ya naka asi wò bɔbɔe. Ame yiwo katã wodi be yewoadzra mie le gbɔsusu ma, woadze agbayɔ Sean Bett, zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four seven eight nine. Mina míayi ɖe mamaawo gbɔ ale be míasrɔ̃ nu tso míaƒe srɔ̃ɖegbenɔnɔwo ŋuti. Efo Paul kɔ bla

Nane nu. Ame yi tsɔ ŋkɔ ma yi ko ate ŋu aɖe gɔme. Nane nu. Nane nu. Eleven Ghana cedis ye nena mi. Efo Victor kɔku nyo ɖeka. Fifteen cedis ye nena mi. Ye nema ke nye Tobo Courage nena mi twenty Ghana cedis. Mía nɔ yi ke nye mía mamawo katã ƒe mama Patience Afi Ashiagbo yi ke tso Xiame vɔ nele Dansoma nena mi fifty one Ghana cedis. Gift Ami Nena mí twenty Ghana cedis ye nema ke nye mía tɔ yi ke woyɔna be Kɔsi aƒedzego yi ke tso Akuma ƒe yi ke le Togoa. Vɔa Ghana mee nèle, nena mí twenty cedis. Frank Kumuzi, Xe, nenye be ame tsitsi wɔ nuteƒe aɖe, ele aƒe me eye ke ame tsitsi ma, ame geɖe vie le eŋuti, ko ame tsitsi ma mu zia, ame tsitsi ma ekua, Ne wodzi ɖevi aɖe le gaƒoƒo ma me, wotsɔna ŋkɔ ma nɛ ahede bubu, ade dzesi ame tsitsi ma ŋuti be nyateƒe ekua emu zi ke le aƒe ma me. Ku mu zi nena mí 25 Ghana cedis. Mía tɔ, Linus do vɔ dzɔgbe yi ke nye gbadagba yi ke le dzidzɔ xɔm ɖe eme na mí 21 cedis ye nenema ke nye Atanli Ayina nena mí 21 cedis. Ku gblẽ nu, Moses Hã ku gblẽ nɔa ɖe ku sɔ kpo be ame vevi aɖe nanɔ ƒomea me ko eku nawui kpata. Ame ma ŋutie wole ŋu ɖom la le ƒomea me. Ne wodzi vi le gaƒoƒo ma mea, wotsɔ ŋku aɖe atsɔ ɖo ŋku Aƒetɔ ma dzi ta wogblɔna be, Ku gblẽ nu. Eku ya gblẽ nu le ƒomea me elabe ke ame ma kua, ame ma, ame yiwo katã vie le eŋutia, Wo katã wozu anyi. Nena míete ŋu ana CDs wo hã ate ŋu awɔe wòanyo. Ɣeyiɣi de, mide, mine, mina míayi ɖe Mamawo gbɔ míaƒo nu tso dzonu, esrɔ̃ɖeɖe kple agbenɔnɔ ƒe ŋgɔyiyi. Twenty five minutes, megbɔna. Yes, egbe ale be míawɔ nabubu alo be e, míaƒe mama eve alo woyɔ mí tso eƒenyigba dzi be dzonu ƒe nyae mie, e, ƒe wɔnae gɔme miedzea, ye di be to kuku ɖeɖe ma miayi ɖe edzi. Ale be eye kura ye nya be mama yi ke nye fie nyɔnua nano yi ke mie nu ƒom tso ŋutia ye mese kpɔ, eya nye zi gbãtɔ yi ke ale be wòanye enusɔsrɔ̃ na eƒe ɖetugbiwo katã le nu srɔ̃m tso wɔnae me. Egbɔgblɔ fia be dzonu miedze egɔme tso nyitsɔ nɔ be dzonu midi miadze, medi miase nyagbe dzonu ƒe dzɔtsoƒe. Yewomada akpe na nukpɔlawo pɛtɛ le mía kpɔm le gaƒoƒo ye me. Akpe ne mi miawoe le eto dzi le enu kpɔm. E dzonu na wo be dzonua, enyagbe dzonua, èkpɔe koa, edzɔ ame ŋu. Edzɔ ame ŋu. Dzonu enye nane yi ke dzɔ ame ŋu le gbɔgbɔ me kple ŋutilã me siaa. Ye wòganye atsɔɖonu vevie aɖe na eŋawo. yi ke womeƒoa asi ɖi o. Megbɔ ele atsɔɖonu ma gbɔ yi ge vɔ ɖɔ be dzonua edzɔ ame ŋu alo nuya edzonue wònye. Vɔa ame aɖewo hã nɔ gbɔgblɔ be wonɔ me le dzo me ta wonɔ gbɔgblɔ be dzonu wònye. Me mele dzo me menye ye ta wogblɔ be dzonu. Magblɔ be egbeɔ me ye dzonuwɔƒe va bɔ alo va sugbɔe kafi wova le dzonu me le edzo me. Elabe gɔmedzedze dzonu memie dzonu o. Gɔmedzedzeawo memie dzonu o. Ɖe wofɔ dzonu. Ta wo me mie. Ta na mele va gbɔgblɔm fie be. Fie be ɖo mie le dzo me ye ta wo le yɔ be dzo me la enya bia me ɖeka nene la. Nye me xɔe de me o. Mi le mi susu kpa kɔ le nu ye mi nyi o. Mie mie mama wo nɔ eha le dzi be ɖe. Wo be anyigba le dzo de nyigba ye. Wame nɔ fɔ sika anyigba le dzo ɖe nyigba le dzo e anyigba le dzo e wame nɔ fɔ sika anyigba le dzo. Ne ese ha ye wo nya gbe ye gblɔ mɔ le yi efie gi ye sika dzɔ tso nenema ke ye dzonu hã dzɔ ye ma wo be wame nɔ va yi fɔ sika ye anyigba le dzo ta meɖe ke ma ta gbe be ɖewo me sika alo ɖewo me dzonu le dzo mee. Ye ta wole yɔm be dzonulawo. Ye megbɔgblɔ fia be ye nye gbe susu yi vavã be ama wo susu lolo ta di be yeazã yewo susu aɖe me ɖe ame nase gɔme. Ekama ye tafi be enu wònye nye edzɔ ame. Edzɔ ame ŋu le gbɔgbɔ me kple ŋutilã me. Ame ɖe ame ɖe nèdi be yeatsɔ ɖe kpe hafi míazɔ ɖe eŋgɔa? Meda akpe na nukpɔlawo pete le ame wole didiƒe kple kpekpe le miekpɔ akpe na wo do ŋgɔ. Dzonu wodzɔ tso ƒe ike miagblɔa edzɔ anye ʋɔ ye wo afɔdzi dede me ye dzonu dzɔ la alo ye die afɔdzi kple sika numa pete kɔa ye die numa ŋuti ta ɖe mi mamawo la nenye be eyi la gbleme yoo. Eyi ɖe exɔ do kura ɖe ƒe ye hã kɔa, ne dzɔdzɔme bia na nu wo kɔa, ne kɔa bia ku do ko vɔ va yi dze dzu nɔ dzi tsaya. Nenema ke wo ŋɔ do le ma kafi a yi kpɔe. Ta ne kpɔe hã kɔa, a nɔ lɔn kpokpokpo a lɔe zã. Ta edzi ame gbɔ ye wo ɖia ame. Ta dzonu la edzɔ kpa kpli mi ye wo nu wɔƒe hã etra kɔ. Ta fe efi gɔme dzidzia hafi ame aɖe na kpɔ dzonua dzɔdzɔme ƒe nunana wonye. Mama ɖagbe. Gakpɔ kpe ɖe míanɔ mama blewu kple mama gbenu tɔ ŋua, abe leke míegblɔe kɔse va yi ma, dzonua dzɔdzɔmenue, dzɔdzɔmenua ƒo nyo amewo fɔ, dzɔdzɔme ƒe nunanae wònye. Hafi wova kpɔe ɖe wo va te kpli wɔwɔ va ɖo dzonuwɔƒewo. Ema wo, fi ma yɔ wo mena dzonu le. Dzonu abe leke he no gblɔe be anyi eŋɔ ye nye ne, nenema ke wo ɖɔna ɖe ekɔ me abe leke baba kɔ lea, nenema dzonu enye na to ekɔ me. Ta ne Mawu tsɔ gbɔlisa be ya yra alo se be ya yra na nye gatɔa, ele va ke ɖe Ekɔ sia ŋuti he ma eh, Mawu ɖe ekpɔ dzonu le ma ezu gatɔ eye de mɔ eh, ne ne ne le lɔ agbɔsɔ ma ne le lɔlɔ nenema ke ɔda nye nye ma wònye nukunu eke ame ke tɔxɛ menye ɖokuitɔ di la ne woke ɖe ŋua woƒu asi nu woƒu abubui nu miva kpɔ ɖa loo eke edu wo katã alo ƒometɔ katã wova lɔ nɛ. Enɔna no go yɔ ŋutɔ ye va aɖewo le yɔ ŋutɔ na va sɛ̃ pɛtɛ. Amadede ma xe le e anyi eŋe wɔa, amadede ma wo ke nɔ dzu nu sia ŋuti. Ta menye yɔ ŋutɔe va wɔe ava kɔ amea de o. Dzɔdzɔme ŋutɔ ede amea nenema. Adelawo, agbledala e agbledelawo e adelawo kple etɔƒodelawo yɔ koŋ ye. fɔna dzonu mm. yɔ ko ye fɔna dzonu ta dzonu se ɖe enyena to ekɔme abe leke mewɔ kpɔɖeŋu be eŋu aɖe le tsã tekitɔ yɔnɛ be dzaxexe ne ame ɖeka va do ɖe ŋua ado bubui dzaxexexexexe ame ɖeka mewuiɔ lo Ame sɔgbɔe wuiɛ. Ta ne ame ɖeka hɛ le lɔ ame evelia ƒe akpe ɖe ŋua, ega dona ɖe edzi be duwo katã woava wui. Nenema ke wòle dzonu ƒe akpa dzi. Nenema ke wòle dzonu ƒe akpa dzi. Edze egɔme kple dzonu ƒe vanyenye kple woatsɔ nuyiwo wokɔ dzonuwo wɔe kple tɔtɔ. Medi be nàyi edzi tso teƒe ma nu. Yoo, ne míewɔ ʋiɔ, adzonu nya tsɔ ɖo nu gã aɖe ne mí le ŋɛnyigba dzi. Dzonu nye nu xɔasi dzonu enye kesinɔnu dzonu ganye e nudɔwɔnuwo sɔŋ le dzonu ŋu ye dzonu nye nu wo nu vanyenye esɔgbɔ le tsã blematɔwo gbɔ nenye be wokpɔ dzonu xɔasi xɔasi ma be le kpɔɖeŋu me adzagba adzagba esi Dzonu xɔasixɔasi mɔ wote kɔ dzonu kɔ ɖɔli ame hã. Ye tɔgbuitɔgbuiwoa, wokɔ dzonu elabe nu xɔasi wònye ta wokɔ dzonu kɔ kɔ ɖɔli ame. Medo taflatse ne ŋe dukɔwo. Wokɔ dzonu ɖɔli ame. Nenema ke ne nye be mído dzonua, eɖie e míefi ameyɔtɔ ŋgbe mínya. Eɖie míefiɛ. Le kpɔɖeŋu mea be ne enye venɔvi, venɔvi dzonu li wodoɔ yi ke ne nye be ʋe vi ekpɔ ame ma wòdo dzonu ma si ko nya be ame yɛ ʋe nɔvi wònye. Ne nye fiɛ dzonu le wodoɔ ne ekpɔ ame ma wòyɛ ko enya be ame yɛ la efiɛ yo. Ne ekpɔ hunɔ aɖe wòyɛ ko nya be ame yɛ la ehunɔ wònye. Ame yɛ la da si wònye dzonu. Efia ame yiwo tɔgbi minye. Ta dzonu la, ɛɛ, wo nu vua nye nye esɔ gbɔ. Eo nu ma dzi ta dzonu la, eo nya nu. Medze be na de dzonu wa wu wa me tɔ o. A de ame tɔ, a tɔ. A dre. A dre. Vɔ mele be wa nye sɔsɔe. Menye be wa ne sɔsɔe o. Elabe edzɔa ame ŋu. Ee, edzɔa ame ŋu. Ta medze be na de wa wu dzi o. Ta ne, ne doe ke wo sɔa ke fe be ame elo. Ele wo srɔƒe mam. Ele wò srɔ̃ƒe mam. Ta nenye be ède wò sɔ kɔa, ema wò srɔ̃ƒe. Ne mède wò sɔ o la, efia be wò srɔ̃ƒe la, ne amee kɔ ɖeka le eŋuti hã, ekee kpɔtɔ be srɔ̃wò meme. Ta dzonuwo nu vanyenya la, esugbɔ. Ee, dzonu, míyɔ dzonu ale be ekpɔ ŋɔŋɔe. Ekpɔ ŋɔŋɔe ma le tsã mía tɔgbuiwo ƒe ta dzi. Ee, ŋkee meli o, kamera meli o, wokɔ ɖie foto o. Ye ta nenye be. nane dzɔ alo be awɔ nane anye ŋkuɖodzi na ne kɔ la, efia be dzonu alo nane me kokoko nua adzɔ woakɔ dzonu ma ame woatsɔ ŋkɔ ne dzonu ma be dzonu ye ɖe ekpɔ ŋɔŋɔe ye nye ke enye la efia menyɔ menye kpɔ ta ne nye be nya ti kplɔ gblɔ gbɔna la ame ye kɔ ati kplɔ gbɔe ekɔ kpɔ ŋɔŋɔe ma kpla kasi va egblɔ na be yɔ be fiasa me la ekpe. Ta ne wohawo tɔwo gakpe wutɔ la, a, aga, aga, agakɔ nane akɔ wɛ abe adzagba nene. Efi be dzinye gba. Efi be ekɔ, ekɔ dzinye gba be yeakɔ ɖo ŋuti ne be, ne ye be yewo ekpɔ ye nyɔ la, eye ye nye adzagba la, ye hã ye gaɖo Medi be naɖe nu ma gɔme nyuie. Adzagba, ebe gɔme nye nuka? Dzinye gba. Eme mekɔ nu me o. Dzinye gba. Ŋkɔ tɔtɔtɔ ʋegbie ye nye dzinye gba. Ye va zu, mi va, e. tso dzi adzagba, adzagba, adzagba ye wòva zu adzagba. Ŋkɔe nye dzinyegba. Abe mewɔna nena fia alo meɖo atsɔ egbee fiɛ koa, ke ekpɔ ŋu la, wòdzi gba. Tafi be aɖo yi awo te za. Aɖo yi la, dzonu ye le gba la nye esri. Ɛhɛɛ, wodze kɔ si ahama hãe. Mama ɖagbevi ya kɔ ɖe kɔ. Ahɛɛ, dzonu ma ɛɛ, tugbe nye zã. Maxe mie ɖem me Nenye be etsɛ va eɖem ya. eɖem hanɔnɔ adzagba nye ya eɖem wokɔ da ɖe mia dzi. Adzagba Ee, ema. adzagba ema. Mm, dzinye gba. Ema mie ɖem va ya. Ne wò kple ame aɖe mi le aƒe me, amea le fu ɖe na wò, ewò ya màƒo nu o abe nanya be nanya be eɖo ŋu ɖe woƒe kɔs kɔsrɔ̃nu ŋuti. Ta dudzu ma ƒete dzu wòle ƒete ɖe made nu me na ke ɖe woƒe dr woƒe dzadzraɖo, Atsyɔ̃ɖoɖo. woƒe dzonuƒoƒui, woƒe e leke si ke nawɔ na ɖokui wò ɖe. eya ko nakɔ ɖe eŋu nɛ be ɖe ele yi du kple botsɛ yi kpakple yewo mesɔ ɖe mɔ ɖeke nu o ta ɖeko nage ɖe xɔ me ko ava ta woƒe ɖoƒuƒui ado woƒe dzonu ƒuƒui dzonu xɔasi ke le hamasi be ne le eya si ko ɖe ate ne do va ne ta si yi du. Mekpɔ be zi geɖe nyɔnua ehɛ ebia. Dzi ɛɛ nke ma o yɔ fifla yi ke nye. Dzi nye gba alo ga. Tugbenyo za. Tugbenyo za. Tugbenyo za. Eme ɖeɖe egogo esugbɔ. Esugbɔ. Mi tsɔe be mi yɔ katã mi li. Gɔmedzedze mi de xɔlɔm ye fãi. Gake ale nyewo nye wame tie la, me ɖe fiɔ, alo mi kpe kpɔɖeŋu be wo srɔ̃ nya nu nya nu yi ke wo ɖe wo va tso ƒee. Ke ne eva la, eva kple ɖokui bɔbɔ, dzinu ɖeka, dzinu ve kɔa, eɖe agbe nɔnɔ do goe. Agbe baɖa ya le asiwòe, eɖe do goe, ame mabu mabu gbe nɔnɔ, eɖe do goe. Ke efie be tugbe nye zã ye nyɔ. Mm, efi be tugbɔ ko nyɔ le sa. Kaka nu ake kwa edo onu onu onu wa mo mabu mabu edo kata dogi. Vɔ ne za do ye la. Efi be adagana yo. Mhm. Adagana yo. Efi be de le me me la evɔn di. Evɔn di. Kaka le agaglagba amewo kpɔ be enye mawu dɔla amewo kpɔ be O davi ama ya ame fafa aɖe wònye. Davi ama ya ame nyui aɖe wònye. Gake ememe la gblɔ nɛ do viviti. Mele ku midze agbe miakɔ tugbenyo tugbenyo za nenye be dzonu ma lia mi mi ɖe do goe ne miakpɔ. Tadi be ama ekɔ wu agbenɔnɔ ɣeaɣla. Ekɔ agbenɔnɔ wu lɔ. Vɔ zi geɖe akpɔ be dzonu aɖewo lia nyɔnu aɖewo de dzonu woƒe afɔ, woƒe koli kple tɔto. Ye ama aɖewo hã wodi vovovo. Dzonu ma wodede ɖe wofia be. eh, susu aɖe te wodi woƒe afɔa wokɔ wode mm. dzonu woƒe koli kple toto me hɛ le koli ƒe dzonu dedee mm. ye ma mi gblɔ abia le mi gbɔe be dzonu edzɔ ame ŋu le gbɔgbɔ me mm-hmm. taflatsɛ nenye be wò koli le vɔ mm-hmm. ata de dzonu wò mie koli wò mie fɔ mm-hmm. enye be wà li le vɔ mm. ena be alive alo kolive ma la enu etɔn mega megawɔa ame hɔ̃ ta le dzonudede koli la, ẽ, edzɔa ame ŋu le gbɔgbɔ me nenema. Ke ne enye be wodzi vi ye wode nɛ ɖevia la, eɖe li ena ɖevia woƒu tome nasẽ ɖevia alo le wo dziwo ko wobe lãme bɔbɔ. Eɖewo li ekɔ mele lili lili na wo o. Ne ede dzonu kɔ ne ɖevi ma ɖevia wokɔ sɛ̃e. Ye ne ede dzonu koli me nɛ hã la ena be wo kolime hã la asẽ yike woate ŋu azɔ kaba. Mama ɖagbe dzi be yeaxɔ ɖa ɖe kpi. Ẽ, abe ẽ dzonudodo ɖe klo na ɖeviwoa alo ame tsitsi ɖe sia ɖe, enana woƒe sobo, mía Pekitɔ míeyɔnɛ be sobo. Mm, nenema ko mi eveawo katã woyɔnɛ. Ne míanɔ wo dzi, wodi be ne mía míaƒe akpɔ ni woni tsi alo yewoa be ni develop nyuie ɖe. Ta ne wodo dzonu ɖe klo na ɖevia, ena eƒe sobo Eva dona. Ena vovototo na woƒe eƒe to eƒe sobo kple eƒe ata alo eƒe klo me. Nenema ke ne dzonu hã hele ali ne nyɔnua enana nyɔnuvi ma alo tugbedzevi ma eƒe ali ma enɔ nɔnɔme aɖe me si ke ade vovototo le eya nyɔnu kple ŋutsu dome. Nenema ke ne dzonu hele kpe dzi ne nyɔnua Ŋutsu geɖe ava eve ŋutsu geɖewo hene bia gbe wa ne bia wa woatsna be ne dzonu le nyɔnu ƒe lia yewo deɛ ta dzonu. O ema ya nyo ŋutsu ɖeke mele agbe ma gblɔ be ne nyɔnu de dzonua ekɔ be ne de dzonua ne li ʋu wa si kpla ne dzonuɔ kɔa ne dzre le mie domi hã kpɔ be edzra nu etɔ gbe ma gbe vevitɔ akaseti ku wa ɖi wa do gbe.

míakpɔ dzonu ƒe nugblẽƒe. Ee, gbe dzonuwo nugblẽƒe. Medi mhm. mava vi hafi ne mama ɖagbe na wo agale me. Dzonu abe agboka dze ye mi yɔ hã. Mhm. Nenye be ewɔ funɔ efɔ fu ye ele yiyim la, Nue ta mimamɔ die kɔ la kpli asi nye be ne ame le kpɔ ke kpɔ kpli ŋku dze alo kpɔ kpli ŋku nyuia le kɔ la dzonu ma a aɖewo la dzome eɖi ame la dzome ne edzi vi ade kɔ ne ɖe vi hã le teƒe ɖe sia ɖe keke yi me le la edzi be dzonu ma nanɔ asi na egɔme be eɖi ame le adzome ŋku vɔa le ke mekpɔa ame le eyi ke me ne le wofɔfɔ kple wo vidzidzi sia me Ee, ne ma mega ebe ŋkɔ abe gbloti hã la, mhm. ee, eɖem bɔme kutsetse. Mhm. Eɖem bɔme kutsetse. Ekɔnɔ be glotia, glotia lia, mi mi he dogui ne mia kpɔ sa, eɖem. Ee, eɖem bɔme kutsetse. Ye wokɔ wɔ glotia, vɔ eɖem bɔme kutsetse hã, yi hã nuɖuɖu wònye. Nuɖuɖu nyɔ woɖuɔ. Ee, ŋkɔ abe esri, esri egblɔ mɔ le hã, ee, megele tome la, ŋkɔ ada gã na ŋkɔ ale wònye wotsɔ ne esrui. Egɔme nye be ne ekpɔe akpɔ be ebiɛ. Mm. Mo mo ata yɔ nui enti ta ne woayɔ be esrui la enye be eh, ekpɔ mi tɔgbuwo kple mi mama wotsa mesi bi ale ne mama blewo ble va yi gblɔe nene. Mm. Wotsa mesi ta ale wokɔ am eh, eh, ke eh, edzonuɔ kɔ va ɖɔli amie ta la etrɔ zu eŋu. Mm. Eŋui ma. Eta eh, wòle dze ta wode bae be Esri. Esri. Akpe. Medi míakpɔ dzonu ƒe Abiu nu. alo eh, abiu sue. Abiu sue. Abiu sue. Ok. Abiu sue. Eyi yi la- Esue enye ehe. eh, nuketɔ. Enye gbloti. Gbloti wulolotɔ. Wololotɔ. Dzĩtɔ yɔ be Dzĩtɔ. esri. Mía megbɔ míakpɔ dzonuɔ ƒe nugblẽƒewo. Dzonu enuwɔ nu gake eƒe nugblẽƒe tsɛ el- esɔgbɔ eye ke eh, ne dzonu be yeagblẽ nu la, etɔ gblẽ aƒe, etɔ gblẽ dukɔ. Ne dzonu ame aɖe, megblɔe kɔse ɖe eme be dzonua, nyɔnuwo ƒe dzonu enye nu ke le veve ɖe na wo le abe sika ene. Wotsɔ wotɔ, wokɔ woƒe dzi kɔ dea dzonu me. Wotsɔ woƒe lɔlɔ̃ kɔ dea dzonu me elabena womeƒoa asii o. Ta ne ame aɖe ƒe dzonu li ne nèva kɔe, Ne wòve dzi na mie la, e, noga gblɔe kura na mie, megava le o ko, ya ne gblɔ be amie ku xoxo ta nava kɔ dzonua, ne mèkpɔ nyuiɖe o la, ŋkeke etɔ̃ maɖo na wò o. Ŋɔli ma ati woƒe yome fike fike nèle ava xɔ eƒe dzonu. Maxɔe do dzro o, akplɔ yi fima wòle hafi axɔ dzonua le asiwò. Nenema ke awɔ ameke nya nu tso, e, fififi sia ŋuti, aƒe me gblɔ o la. wò hã adze wo yome. E dzonu aɖewo le woyɔna be enɔdzonu. Enɔdzonu siawoa, wole ƒome me abe ɖewomahi nyɔnu aɖe ƒle dzonu da ɖe anyi ya wòku le egbɔ. Wo didie nye be dzonu ma nenɔ ƒomea me be ƒometɔwo katã vidzɔ vidzɔ ɖo katã nava kpɔ gome le eme. Ne ame aɖe yie ɖe esrɔ̃ɖeƒe ame aɖe yie ɖe dzidzɔnuɖewɔƒea, dzonu ma nenɔ ƒomea me be woado na ƒometɔ ɖe sia ɖe. Gake ne wò ame ɖeka pɛ ɖe va kɔ dzonu ma tsɛ kɔ dzra ɖo le ƒometɔa gbɔ alo ne èkɔe kɔ yi aƒe bubu me alo hlɔ̃ bubu me alo du bubu me va le ŋudɔ wɔ la, ŋɔli ma ati eyome ava xɔ dzonu ma. Nenema ke dzonua ɖewo li abe aleke megblɔ be wodi be nenɔ ƒomea me Ne vi dzɔ, vi tsɔ ɖo nava kpɔ be mamanye alo míaƒe mamamamama ye li ɖe eye ƒli da ɖe anyi le bakoea, ɖewo mahi ame ame ɖe ku ye va kɔ dzonu ma kɔ do na ŋɔli ma aɖe fu na agbenɔawo va se ɖe esime wova ho amekuku ma. ɖe dzonu ma. Hafi míayi ɖe míayi ɖe teƒe bubu, medi be ne aƒo nu tso dzonu ƒe nugblẽƒe ŋuti sue hafi maɖe asi ɖe mí ŋuti age ɖe teƒe bubu. Yoo, dzonu gblẽa nu geɖe le ame ŋu abe ale míle gblɔmee nene. Ee, enu sia nu la, wo nugblẽƒe li, wo nyɔeƒe hã eli. Dzonu le kpɔɖeŋu me abe ʋenyanu ko dzonu ye le wò ali dzi, dzonu abe woame etɔ̃, woame atɔ̃, woame adre. Ko ye adzo ale be yeatso ha be ŋutsu ale be yealé wò ko adɔ gbɔ wò akpa sesẽe. Ye te lã dzonu ma la wɔ ali dzi. Ne ekɔe ƒo ŋutsu ma, ede gui. Egblẽ ŋutsu ma dome. Meɖe ku medo taflatse ne eŋe nya nuwo. Nyemele egblɔm be ame ɖeke neɖe dzonu kɔ ƒo srɔ̃ o alo nakɔ aɖe dzonu ko akɔ ƒo viawo o. Ebu nu wònye womewɔe o. Eviawo mewɔe o. Ta nenye be adzo ye tso o la, ekama ye la, dzɔdzɔme hã nya be adzo ye tso, ye zẽ ta awɔ dɔ na wò. Ye dzonu womefɔ dzonu le anyigba nɛ o, zɔn ko va kpɔ dzonu kui ɖekɛ le anyigba ko be ye fɔe. Meɖe kuku ne mi, adze yo? Adze. Ela afɔ adze alo afɔ aho vi. Womefɔ dzonu o. Dzonu ɣeyiɣi ye mie mɔmɔ wofɔ dzonua. Wode dzesi. be anye ŋuɔ, ye va nyɛ da ɖɛ ye wo fɔ. Egbeɔ ma ameɖeke me ga teŋ kpɔ dzonu le fɔfɔ me o. Ta nɔ yi kɔ akpɔ dzonu le anyigba ɔ, dzonu kan ŋke nya kpɔ alɛɔ ko tsɔɛ? Ne me kpɔ nyuiɔ ko etsɔ aho vi. Ta wo me fɔ dzonuo le abe gbɔgbɔ aɖe ye da megbe ne dzonu wo. Ta wo me fɔ dzonuo. Nyitsɔ Aƒetɔ aɖe ƒe biabia yi ke wo bia hafi wɔna na wu nua ye nye be, ebe, Ye kple ɖetugbui aɖe yio li. Eba nɔ abe eƒe atɔ nye ya. Aƒetɔ ya ŋlɔ nyigba dzi wòle vɔ̃dzi be dzi mayɔ du yi ke me wòtso. Ale be ebe ɖetugbuia enɔa melɔ̃ ɖe ɖetugbuia ƒe ɖeɖe dzi o. Ale be gbe ɖeka gbe yio kple ɖetugbuia yio nɔ anyi ɖe gota no dze ɖo ma lɔ̃xoɔ gbɔ va teƒe ma ko eɖe ego yi ke wòdoa yio tsɔ ƒoe. Eba nɔ abe eƒe atɔ nye ya fia. yewo agbenɔnɔ mele edzi dzem o. Ee, ne ɖɔkta Jakofi va gbɔ va ƒo nu tso nu ma ŋuti. Vɔ abe míwo míenye nyɔnu, nyɔnu naɖe wò go yi wòdo ado dziku ko ako ƒua me. Ta ebe alo yia yeƒe susu eva na ame me, alo yia amewo nɔ gbɔgblɔ be yeƒe mo gbegblẽm alo yewo ŋkume gbegblẽm, alo yia dɔwɔƒe akpɔ be yewo nuwɔna mele edzi dzem o ko enu medzi dzem nɛ o kakaka edɔ ye wɔm ye la wova nya ye le dɔ wɔƒea. Le mía le wɔe na wogbe bia fia be ɖee ɖe wofia be ɖa ne lia woate ŋu awɔ ne ame aɖe tsɔ go dɔ ame eve nyɔnu ye ɖe wo go ko eƒo ama nu ka wofia wo. E gbea ma gblɔ be nyɔnu ye wɔ nu ma be ƒe nyɔnu e nyɔnua tu ƒe si ye te ɖe go ko kɔ ƒoa be vie dzidzia ewɔ hlɔnu yi ke wo me wɔ o ede gu. ɖekakpuiviɛ. Eviɛɔ meɖiɛ go akɔ ƒoa me o. Ke ɖeɖo e nane jɔ wo sesẽ. Ok. Abe le kpɔɖeŋu mea, míwo mafiɔwoa, mekpɔ mɔ aju nya nu be ele ʋeʋẽ o. Ne eju nya nu aɖe be ele ʋeʋẽ ye wòƒo asinu etso ƒea, woaɖe go akplɔe ɖe ati agbo te. Nuyɛ nye gunu ko. akɔ aƒo va se ɖe esime èyi ɖe efiaƒe me woava xlẽ se na wò. Àƒle nuwo ava lé tsi ne nyɔnu ma, ne lé tsi nɛ vɔa, hafi woava ɖe gu eguɔ ne wò hã, elabe ke woawo hã woƒo la wode gu ŋutiwò. Le ʋɛnyigba dzia, womewɔe o, alo le míawo mafia, mele nenema o. Ka nɛ be ɖetu, ɖekakpuie mete ŋu wɔ nu mawo ɖeke o. Ɖeko be yeaɖe viwò ye mèlɔ̃ be neɖee oa? Le ʋenyigba dzi meka dzi be se aɖeke ɖe mɔ be nàɖe go akɔ akɔ ƒo ame le viwò o. Ede gui, ele be wòahee le fiawo gbɔ ne woaɖe gu nɛ, ne wòa, woana wòaɖe gu ne ɖekakpuiviɛ. Ema me nɔ mia, egblẽ ɖekakpuiviɛ dome. Dzɔdzɔme meda asi ɖe nuyike medzɔ kpli mí o, míawɔ la, dzɔdzɔme meda asi ɖe edzi o. Ke eɖo. Eteƒe, kalẽ teƒe, ye kafi nu ma do go, abi ale ma ma ble wo gble nena. Amelevi yi ke bia ɖevi o, ye mɔ nɔ. Nɔ anyi kpo ma nɔ anyi kpo kwa, aɖewo golo wa tame kwa, akɔ fue gbla. Ei, edegui paa ye ma ga gblɔ ayi dzia. Míwo nya nuwo míwo gbe le godoe alo gbe enke goe mí doɔ ɖe. Mí sã vɔ le eme djinu sia djinu. Djinu sia djinu ye mí sã vɔ le eme ta enye akpoxɔnu ne mí le míwo aƒe me kpli míwo míwo ƒomiɔpiwo. Nenema ke wo nu gble ƒe enke doɔ mí le. Nenye be ame le dza gɔle dzi wo djo me nyi milo num alo ele ʋeʋe ye ɖe tso be ƒua sini ɖe wogo ƒue la, ele mɔ kake be nanyi kuma nanyi kuma ɖevi wo home ga ɖeko ɖe wogo kɔ ƒue la, edje be djɔdjɔ me djɔdjɔ me kpli eh dekɔ nu kata tsa tsitre ɖe nɔnɔme ƒe nɔnɔme ta edji be ɖekakpuivi ahe le se kpɔ wa ɖe gu ne wa ɖe gu ne atra ɖi. woagbe me akɔ. Vevie nye be nenye be nya, ɖevi ma alo ŋutsuvi ma alo nyanuviɛ eviwo nye nyanuvi le ŋutsuwo gbɔ ɖe, ne nu mele edzi dzem ɔ ɖe, wò ŋutɔ hã gbã ade gu ɖokoo. Ne enye be mile ewo dze gɔme tete kɔa, ye va be wò ye gbe le ŋu na. Ye wokɔ ɛ nike adzalɛ ɖeka vana klɔa hã ele. Ede gu wò ŋutɔ hã ɖokowò ŋuti gbã. Ne nuwo gale gbegblẽ hã ɖe. ègblẽa esrɔ̃ɖeƒe ne viwò alo be ewòe nye ame yi ke gblẽ nuɖesiaɖe ta. Edze be ŋutsuviɛ woahe nya nuɔ le se gbɔ, ayɔɛ le fiɔ gbɔ, nyuie ne dzɔdzɔme gblɔɔ ɖi woagblɔɛ nɛ. Ɛɛ, mama ɖagbe. Le mía ŋɛ dome ƒe kpa dzia, nyɔnu ya ewɔ ameɖunu, ewɔ nugbegblẽ si ke wòdze be wonehɛ to nɛ. Eviɛwoa gblɔ be, ɛɛ, etum bra. ta dze be nu ɖem bla nɛ. Edze be nyɔnu ya woni ƒo ʋu kpo ɖe eŋuti. Woni ƒo ʋu kpo. Ne wo ƒo ʋu kpoa, eʋu ɖe le kpekitɔ si alo eve dome tɔ si. Ne ame aɖe wɔ nu gbegble aɖe wo la, wo ƒone eye wo nɔna wo nɔna asime alo ƒuƒo ƒe aƒo ʋu eʋu sia. Edɔwo katã wo va ƒoƒu. Enyɔnu sia ƒe toxe Tohehe nanye be woaɖo aɖubɔ azii ɖe abe kɔsaɖaka ene wòanɔ ʋeʋẽm, woakɔ kɔ ɖe tame ne nyɔnu sia, akɔ abɔbɔ ŋgo alũ ta nɛ, akɔ lũ ta nɛ, ne wolũ ta nɛ vɔ ɖee, woatu atadi, atadikpe, woatui hlaehlae akɔ sisi ɖe ta dzi nɛ. Emegbea, woabla nu nɛ. Aleke woabla nu nɛ la, woahee tosenu wòane ga gome ɖe, ega si ke xe wòaxe, xe wòaxe kpe kotoku me nɛ, ane alẽ, ane aha, akɔ ga kɔ da ɖe edzi, woakɔ wɔ kɔnu ne ŋutsu si ke wɔ wòwɔ nu vɔ̃ɖi sia ɖe ŋuti. Edze be nu ɖe ku ne ŋutsu ma hã. Woale tsi ne amewo le nye e gbɔgbɔmedɔwɔla alo dekɔnutɔwo. Woakɔ amagbewo akɔ le tsi ne nyɔ e ɖe e ŋutsu sia. Eke nyɔnu sia le gbe ɖe le mía tɔgbi tɔgbiwo ŋɔlia? Edze ƒo nunye le dɔme ke ewɔ nu gbegblẽ, ewɔ nu madzɔ, nu ɖeke medze ƒo nui o. Vidada vɔ̃ɖi ye. Ne fovi sia nye eƒe gatɔ wònyea, nyɔnu sia anɔ agbea? Enye ŋukpe, edo ŋukpe mía ƒemenuwo. Enya ɖe, egbã dzi. Mía nɔ, mía, mía nɔwo ɖe, edze be enu ye ƒoko megana nu le dzɔdzɔe mía me, mía me. Mía nɔa ɖewo ɖe, wodona ŋukpe woƒe nɔsusɔewo ta ɖe ɖe. Nyɔnu sia edze be nu ƒo ŋu kpo ɖe eŋu. Nɔ nu lu ta ne nɔninyɛ. Nɔninyɛ hafi ɖɔ, ne yibe ɖɔkta Jakufi va hafi wòadze wɔna gɔmea, nefia mɔe dzi woato hafi ɖekakpuimea nakpɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ le wo ɖokui me. E, medi madze babiawo gɔme. Eya tso Vitoria. Vitoria, wo, teƒe ye tsua meva ye o. Eye Vitoria hã le be wò ŋkɔ nakpee. E, tɔgbui ŋkɔ nakpee. Ebe nenye be wode dzonu eh, míaƒe ŋtigbalẽwo ƒe teƒe aɖewo ɖi. Eh, nano nu li woawɔ abe kɔnunu ne hafi woade dzonu ma wɔa? Dzonu dedewoe. Abe ame ɖe tso ko be ade dzonu yeƒe, yeƒe ali, yeƒe klo, kpuitɔtɔ, gbɔgbɔ me nane ɖewo li wòle be woawɔ hafi woade dzonu ma wɔa? Womagblɔ be oho, etsɔ nu yɔ be yeawɔ, nenye be gbɔgbɔmetɔ aɖe gbɔ wòyi ye o be neva de dzo nu nenema la, ke kama abiae. Gake ne wòzu be ye ŋutɔ wodze dze atsɔ ko wòdi be yeakɔe ɖoe ne ye ɖokui, abia ale mí ɖo atsɔ ne mía ɖokui fiae bɔbɔ nɔ anyi le gi ye la, naneke meli yi ke wòa awɔ o. O, ok, ok, hɛ, bubu ale, nya bubu ale galia? Ame aɖe li go, Ah, doɖo ŋuti alo? dzonua, eh, eku, eh, mi, eh, mama ble wò gblɔ be eku ɖe nuye ke wòdi be yeakɔ wɔ. Eh, le numekuku mea, eh, mía, eh, Mawu aɖewo li la. wonye dzonu. Mawua ɖewo le la dzonuie le wo dzi. Ta ɖewo mahi eyi va xo wɔna ne le afi ɖe ko be ni do dzonu ɖa teƒe sia. Edze be kɔnu ni nɔŋ hafi ni ɖe alo nue ke wodze be dzonu sia ni wɔ na ya. Eya ŋutɔ atɔ ƒonu ɖe ŋu. Ne atɔ ƒonu ɖe ŋu be nu ya me di be dzonu ya ne wɔ na mua ne ƒonu ɖe ŋutia ele. Me di ma ɖo babia mia ɖo babia ye susu ŋuti hafi mia dzo. E, ɖekakpui aɖe hã gbɔgblɔ fia be be ye dɔ ye ye dɔ kple ye ƒe ahiãvi alo ye ƒe girlfriend le ye tɔ ƒe aba dzi yi ke ye me ɖo ŋui o. ɖoku dzɔ kpata. Ede ŋu aba. Eyi si tre le ŋuti. Ele be woadzra aba nɛ. Ele be wotate nadzra aba nɛ. Ede ŋu wotate woaba. Womewɔe o. Eŋee womewɔe o. Enye kɔ vevi aɖe ne mí eŋee womewɔe o. Makɔmɔnukpɔkpɔe agakɔ agblɔe ne eŋenyɔnu alo eŋeŋutsuwo be le zi geɖea míwɔ nanewo si ke Medze be míawɔ mele míawo dekɔnu me nenema o, gake mítsɔe be lɔlɔ̃ teƒe ta. Le kpɔɖeŋu me, dadanye hogbenu va gbɔnye fiẽ ko, wo kple srɔ̃wo va ko. Mava ɖe asi ɖe nye srɔ̃ ɖe ba ŋuti nɛ be o, ne wova mlɔ edzi. Menyo o, dzɔdzɔme tsi tsitre ɖe ŋuwò, mewɔe o. Zi geɖe míwɔa vodada ma, si ke menyo be míanɔ wɔwɔm o. Wò srɔ̃ ɖe ba koa? Medze be nàmè kple ame aɖeke o. Enye wò ŋutɔ wò dɔmevi kura hã, medze be nàmè kpli o. Ta ne ɖekakpuivi yie be yete dɔ nyɔnu gbɔ le ye tatɛ woaba dzia, ẽ, ede gu wo tatɛ woaba. Ele be woadzra ba nɛ wòaxe fiɛ. Woakɔ aba la ŋuti. Eya tso ef, Mister et Missis Tetsy Theodor, Theodora Alonka, ẽ, ebe Yewo kple Yesreɛl wɔna kpɔm tso Asankra Goa yi ke le Western Region wɔna do dzidzɔ nɛ ale gbegbe tso etsɔ dzi heyina kɔsiɖa ɖe sia ɖe yewoagbagba dze ge be yewo hã yewoanɔ program me support ŋu kple fifty cedis. Mede akpe me nya gblɔ. Enue, enue megagblɔ kpe ɖe nya ma ŋuti nye be nenye be èdɔ nya nu ɖe tata wò aba dzi alo nana wò aba dzi. Meda akpe be nèxɔ dzigbɔɖi ye meyi gava tu o. Míle dzi yi ge megavɔ̃ teƒe yewoɖoa. me megavɔ̃, míle edzi yi ge. Le gaƒo sia mea, biabia yewo katã le asiwò abe biaŋno va 0503447550 ye nenema ke wɔnae wɔ mí la mí be ega ƒe nyae wònye. Mena gbe fienyi mía nɔ yi ke woyɔna wò be Naomi tɔdzro va nenye mí míege ɖe edu yi ke woyɔ be Osabra, ame sia ame yɔ wò kpɔe ko be Sista Mama. Ɛɛ, mía dada ya viwoe nye nye producer yi ke nye tɔ nye li nu toe gbaa. Menya be nèle mía kpɔm gaƒoƒo ya me. Sista Mama mena gbe fiẽ dzi o. Ye nenema ke mía tɔ yi ke woyɔna be Goza, Goza Godwin, ahan, ebe yele go nu eh, ɖi ekɔ ƒe eh, wobebia meva o alo ok ebe ebe mabia be ɖe- ebe ebe ƒe babia nye be dzonu nene wòle be nyɔnusrɔ̃tɔ nade o be woɖe me va yi wobe nyɔnusrɔ̃tɔa mele be wòado dzonu yi ke nye eve ene ade alo enyi lo ewo o ke boŋ ne ele be yeado dzonua ɖeka na gbe dzi le kpɔɖeŋu me ebe ne be- wobe ne be yeade dzonua alia Nyɔnu srɔ̃tɔ ele be nade dzonu etɔ̃, atɔ̃, adre, asieke, wuiɖekɛ heyi. Womedie dzonu ɖeka o, eye womedie dzonu eve o, womedie dzonu ene o. Ta gɔmeɖeɖe mevɔ. Míema mɔ wole mía dome nɔ ge nyi tsɔ kɔsiɖa yi gbɔna. Ta ne wova vɔa, wogbɔ ava ɖo biabia mawo katã ŋuti. Ye mía fo yi ke woyɔna be Israel nane nu. Ok, Israel nane nu. Ebiabiam be ɖe ebe ne mige le Moses ƒe agbalẽwo me, eh, ebe ɖe eh, Moses ƒe agbalẽ gbãtɔ, velia, etɔ̃lia va se ɖe wuietɔ̃lia. Biblia ƒe nyawoa, nye producer mena mɔ nye be mayi ɖe teƒe ma egbea o. Ta nenye be wòna mɔa, next week ɖe meva mele biabia mawo ŋuti eɖo ge. Efo yi ke woyɔna be ebe yeƒe ŋkɔe nye God. God know. tso aŋlɔ afia ɖe nyigba vɔ megblɔ nya ɖe ke o ɖoko di be nɔ se yɔ ŋkɔ hɛ fi be le mi kpɔm ye ne ma ke efo ben dzitɔ nu ma dzi tso mafi kple meƒe mafia va kpe ɖo mi nena mi te eti gana cds efo christian amegatse te cds ye nena mi ye ne ma ke miafo kwa mi aguze aguze te cds ye nena mi joy hefata Togb, eh, nuka, tɔgbo, ok, tɔgbo, nana mi ten cities, tɔgboa ehlɔ̃ ŋkɔe wònye. Ŋkɔ yiwo mi yɔna be miaƒe hlɔ̃ ŋkɔ wa, alo ŋkɔ dzro wa, egbea wo dometɔ aɖe ya amewo trɔ wòzu ahanu ŋkɔ. Ta ame aɖe ate ŋu yɔe be ahanu ŋkɔ. Victor, Zoe Kuli, Vitor, ziwo klo nena mi tɛn gana sidi ziwo klo hã exlɔ kɔ nye gake amari ya tia trɔe be ahanu kɔe wo nye tɛn sidi si nena mi efo kɔ si toklo nena mi tɛn gana sidi ne ste tokloa ye hã kɔ dzro yi ke nye hlɔ kɔe wo nye ye ne ma ke asafo asafo chawe nena mi 21 sidi efo enes

ŋugbega, ŋugbega, nana mi te ŋga na CDs. Aha, ame yiwo tsɔ ŋugbega ma wɔ ko ate ŋu aɖo ti vɔa, eh, ŋkɔdzro wònye. Ye ne ma Patrick kɔdzo ahadzi, ten CDs, meƒo nu tso ahadzi ŋuti va yi. Bright, anomu, yao e doagbodzi doagbodzi hã yehã nenema ke gake egbea ame aɖewo le yɔa be aha nu ŋkɔe wònye ne yewo eleven cds ye nena mi egbenya felix ten cds ye nena mi egbenya ahama ŋkɔe wònye aha egbenya ahama ŋkɔe wònye ame aɖe atia trɔe bia le yɔ be aha nu ŋkɔ vɔ ahama ŋkɔe wònye antony yao segbe alo segbe nena mi twenty one cds segbea nye ŋkɔ yiwo ke wotsɔ he helie ke míaƒe sewo

20 cedis wònye. Gatogoa ŋkɔ dzro wònye va le ahanu ŋkɔwo zum. Wò hã nàtɔ akpe ɖe mía ŋuti. 0243408086, 0243408086. Ke eme nekɔ ɖa nyuie be gbegbɔgblɔm fie madzudzɔmadzudzɔe ne nye be e, mele nu ƒom tso dɔmee ŋutia, ele be nànya be dɔmea, eƒe nugblẽƒewo, mesɔ gbɔ ke boŋ eƒe nunyɔƒewoa, wosɔ gbɔ. Dɔmia me gbɔgblɔ fia be enye Ontimate yi ke le dukɔa me fifia nye nukunu Ontimate yi ke amewo agblɔ be Wonder. Megblɔ be ewɔla yi ke nye Ɖɔkta, Ɖɔkta Betty Ensure. Eƒe ŋkɔe nye Ɖɔkta Betty Eshien. Aƒenɔ ya, eza five years hafi tsɔ hewɔ research hafi kɔ wɔ ointment ya. Susu ma ta kpɔ be ointment ya ele very special. Mesɔ kple ointment yiwo katã le dukɔ me o. Vovototo gã aɖe le eme. Ne ezea, ele abe foreign eh, ointment yiwo ke zã míele. Vovototo gã aɖe le eme kple local ointment yiwo katã le Ghana dukɔ me. Dze agba be wò asi neka ɖe. Nenye be ointment mele teƒe yi ke nèle oa, dze agba be nàƒo ka na wo 024340 0243648579. Zero two four three six four eight five seven nine Sean Bet Ultimate ne do go ame sia ame koa na gblɔ be ɛhɛn Sean Bet Ultimate ame nye ame sia ame te yɔ nɛ o ta ne nye be ne yɔ wa wo ya gblɔ be dɔmi alo ultimate yi ke mo lɔ be ɛhɛn alo ahan yele ɖe di mi ya ƒle wo kpɔ gana zero two four three 8579. 0243648579. Mina míagbugbɔ ayi ɖe mía mamawo gbɔ ale be míase woƒe nya ahawu nu. Megbɔna.

Eh, nana wo vi va gbɔ, mègaɖe srɔ̃ va wòa srɔ̃ srɔ̃ɖeƒe ba ŋuti o. Nenye be èyi amee gbɔ ayi eyi wòa konta gbɔ alo eyi wo nyewo gbɔ ye meɖe srɔ̃ o la, ee, ate ŋu aɖe asi ɖe mía ba ŋuti ne mi miamlɔ edzi Ok, nenema. em, aƒetɔ ya eƒe ŋkɔ mewɔ nui haɖeke be eƒe ŋkɔ nye nu ka, eh, Azi, Azi, ok, Azi Raphael tso xɔxɔe. Ebe yeɖakpɔ manyagblɔ ɖe wɔna ye wɔm míele be glikpo xoxoe yi ke womua, míegale glikpo mawo fɔm dzi ye nenemakeɛ yegale akpe dem hã be míagbagba dzem be míele yeyeawo gbim ɖe xoxoawo nu. Yehowa Mawu nedo alɔ mí ale be wɔnawo nanɔ edzi yim. Vɔ ale wɔna le yima ebe manyo be tokunɔwo. Kafra ameyiwo mete ŋu ƒoa nu kple ameyiwo ke mesea nu o nakpɔ gome le wɔna dzi be míanɔ abe aɖaŋu aɖewo wɔm kple nuye wɔm be woakpɔ ade dzesia. Megbagbadzesi ɖesiaɖe dze ge be mía awɔ nuye. Mede akpe manya gblɔ ne mi vɔ ame gbɔ meva mia gbɔ va ge. Mía fo yike woyɔna be foe kɔdzo ena mi tu off cities, rolls. Yawa kuba me ena mi uh, 20 cedis. Agblemekpe William ena mi 20 cedis. Ye nema ke nye mía nɔvi Christiana Fiatui. Uh, Christiana Fiatuia wo hã ne dzagbagba na mi 10 cedis. Yehowa ne yra ame sia ame. Ɔbe eyi si tre le ŋutinye. Ke bebia yiwo le teƒe ya woku ɖe ŋkɔ yiwo me yɔ va yi nye dzɔdzɔme Mía tɔgbuiwo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ le ɖoɖowo nu. Ame aɖewo gbɔgblɔm nam be wobe tsatsu kple amie be ebe tsatsu kpakple kukuia ebe hlɔ̃ŋkɔ wònye. Ao, gɔmedzedzea naneke meli nye hlɔ̃. Ehlɔ̃ nu, ehlɔ̃ŋkɔ, hlɔ̃ŋkɔ mawa miedo va, miedo to nuka tɔgbuiwo me va ɖo teƒe ye vo va fi mi va le numɔ kpɔm. Miɖe asi ɖe nu ma ŋuti. Ehlɔ̃a ɖewo ƒe ŋkɔtsɔtsɔe ma. Eƒe nyigba dzia, ne va tɔ ŋu, tsatsu li. Ne va tɔ nyigba dzia, tsi ɖi li. Ne ya ŋlɔ nyigba dzi, tsatsu li. Ehlɔ̃, tɔ ŋuwo metsɔ hlɔ̃ ŋkɔ o. Ta ŋkɔ ma yɔ me la, ehlɔ̃ ŋkɔwo ma yɔ me le. Enu ye eʋawo ƒe dzɔdzɔme ŋkɔwoe ma. Axadzi axadzi mi va le ɖewo kɔm kpi. Mi va tsɔ ke kɔtɔe ke. Ŋkɔ aɖewo li mi o viwo mi metsɔe o. Hm? Enu yiwo dzɔa. Ƒe ŋkɔ mietsɔ. Medi ɣeyiɣie de maɖe asi le mi ŋuti. Medi mabia mi be, ame ka ame kawo miele egbe do ge na fi mia? Mana mɔ mi. Elabe nyateƒe ga mawo nye ame aɖewo yi ke medi mada akpe na wo. Gbanɔ be nyateƒe ga mawo nye hatsotso aɖewo yi ke tsɔ eɖokui heke hele míaƒe dzɔdzɔmenuwo fiam. Le WhatsApp ƒe platform aɖe yi ke wona ŋkɔ wo ɖokui be Nyateƒega me, wodze agba egba wona mí twenty Ghana cedis wobe yeanɔ alɔdowɔna ƒeƒe. Mede akpe manyagblɔ ne mi. Medze si ame geɖewo le teƒe ma, em, be nyemeto wo katã ƒe ŋkɔ yɔ elabena eyɔ ame aɖe, meyɔ ame aɖe o, ke meva di nya me eye de maɖe asi le emia ŋuti. Medo gbe nana na nye lo, wole nye kpɔm vevie. Medo gbe ne akuvie le talaƒo nyui. Wokpli na ne viwo kple vinyɔwo ƒio medo gbe na wo. Medo gbe ne eh, mafi dekɔnu ƒemetɔ katã. Medo gbe na mie katã. Yo, mayi dzi ado gbe na eh, nyam, ye ŋutɔ nyamtɔ ɖe E tɔ ɖe e Lawrence Ampim tɔ ɖe ju be, me do oƒe dzigbe ɖuɖu zã na o le egbe egbe kɔ sra Mawu ŋutɔ na do ŋusẽ o. Happy birthday tɔ ɖe e me me ga dzi me yi ɖe e kpɛtɔe a agɔti me kpɛtɔe fima yɔ ko kɛntɛ fain le kɔ tsem le ta me tso mɔnu kpɔkpɔ sia me le gbe dom ne me yi adza ƒe aƒe me adzima ƒe aƒe me e zikpui tɔ me tso bubu kɔ le gbe do na o le fiae sia tɔ ɖe e adzima Clemens alo klema, medo fianyi bɔkɔ, medo fianyi fafa aɖe na. Nenema kee medo gbe na Tɔgbe Ajima Francis, medo gbe na kple Pekitɔwo ƒetee, medo gbe na woe. Iyo. Oo, nye amazã me nukpɔkpɔ ya kɔ do gbe ne mafia ƒe akpoɖoŋuivi didiwo katã yi ne le egbe kple aƒe katã, medo gbe ne mi nyateƒe game dekɔnu habɔbɔ, medo gbe ne miawo katã le fienyi ye miɔwoe le nu kpɔm, medo gbe ne nye xɔlɔ̃ lɔlɔ̃ ɖeka pɛ Solo Amuzu meɖoŋku Akpe be nya gblɔe na mía nɔwo be mísɔ woƒe ŋkɔ didi, ne Yehowa Mawu lɔ̃a, nyetsɔ kwasiɖa ye gbɔa, wole mía gbɔ nɔ ge, ale be biabia yiwo katã le asiwò ku ɖe srɔ̃ɖeɖe ƒe akpa dzia, bi wole ŋuti ɖo ge na efo John xoxo me alo hoho me ne na mi fifty Ghana cedis. Eh, afawo za su sɔtɔ ne na mi ten Ghana cedis. Ye nenema ke nye efo Albert

Nana mi ten Ghana cedis. Ŋkɔ yiwo katã nye exlɔ ŋkɔ yiwo ke wowo ŋutɔ ko ate ŋu aɖe gɔme. Joseph yawo adzewo ɖa. Uh, 11 uh, eh, 15 cedis ye nana mi adzewo ɖa ate ŋu anye ahama ŋkɔ yi ke ame aɖe si da ama ɖe. Ate ŋu anye aha ŋkɔ. Ame etɔ̃a ya te ŋu aɖe gɔme. Go ka eyram 50 cedis ene na mi. Go ka ame aɖewo tsɔe ne woƒe viwo yi ke nye dzikudziku ye ame aɖewo tsɔe nye ŋkɔdzro. Mɔ ɖe sia ɖe ke ke dzi na mi tsɔe to ya susu aɖe tae wotsɔe ɖo. Douglas te eh, enim li 11 Ghana cedis. Wisdom doagbodzi Ah, ok, meyɔe va yi ho ne na mi te Ghana CDs. Ferguson do do dzi uh, sokpoli ne na mi 11 Ghana CDs. Míaƒe kaƒodzi siwo ma le enuya dzi 0243 408 086 0243 408 086. Medi be wò hã gbe wòwɔ ne nɔ wòwɔ me. Ale be míadze agbagba ayɔ ŋkɔ aƒo nu tso ŋkɔ ŋuti. Ame aɖe nɔ be bia ɖe bia medi makpɔ la be ne ɣeyiɣi va ma nana wò dzamfra mate ŋu aƒo nu tso biabia ma ŋuti hã. Ke boŋ ɖo ŋku edzi be, Ami ye nye susuetɔ gblɔm mele na? Eɖameda ami wònye, yi ke nye Sean Bert Hayford. Sean Bert Hayford. Ame yiwo ke dze si Big Mama alo Mama Eɖulawo sɔa, ele esi wòzazã ɣesiaɣi. Eya ta eƒe ɖa, ŋhɔ, eto vovo, ne wòva nyi tsɔkɔsragba, nèkpɔ ge. Sean Beth Herford, Sean Beth Herford, ele ele teƒe sia teƒe. Ƒo ka na wo zero two four three six four eight five seven four zero two four three six four eight five seven nine. Sean Beth Herford ne yina ɖe eɖawɔƒe teƒe ɖe sia ɖe saluma nenɔ asi o. Mí wo ŋutsuwo mí nɔ mɔ zɔm ma mí dze agba be amia nenɔ mía si. Meɖe ku amia ƒe biabia nye be ɖee ebe ne wodzi evi le ɣleti gbãtɔ me ɖee Ŋusẽ ka ƒomevi nɔ ɖevi ma si medie míabia nana o dzam fra ma? Jas. Miniti ame etɔ̃, three minutes, pɛpɛpɛ ne metrɔ gbɔ va, megbɔ ava xlẽ biabiawo susɔ. Ewɔ ɖoɖo ku ɖe nu sia nu ŋuti. Ewɔ ɖoɖo ku ɖe nu sia nu ŋuti. Ye megblɔ le dzia kpɔ ame aɖeke meti ɖe trɔ gbɔ. Eƒe míatɔa zã mía susu ya vɔ mate ŋu atrɔe o. Mati sɔ, mati trɔe gbeɖegbeɖe o. Ale Mawu wɔ ɖoa nenema dzi kplɔe hanɔe me. Nene xee Mawu wɔ xexeɛ ye me. Ta susu zazã tɔ tsa le susu zã ma atsa va ɖo afi ɖoa enu na hiã kpakple nu ma tse dzi na ame gbetɔ ɖo. Ta ne zu be le fagbea mea, ne Mawu ɖoa edɔ ye be dasi nɔ be wo ne va wɔ le xexeɛ me. Dzi nu le kpekpe me ke wo dzi kple be dɔ dasi. eye wokɔ va anyigba ya dzi nu. Nu ma na Mawu wɔe be womedzina amegba le dzinuya me ko dzi nɛ ame ke ko le gba fɔfu ko le agba dzi vi o. Ewɔ ɖoɖo kple nuwo ŋuti. Ewɔ ɖoɖo kple nu sia ŋuti. Nu fɔfua, ŋkeke aɖe ke wo adzi via ya. Mawua ŋutɔ ɖo xexea nenema. Ame aɖeke meti ɖe trɔ gbɔ. Ta efi be ame sia ame kple ŋkeke yi wòle be woadzi. Ame sia ame kple nu yi be he va xexea me yi. me sia me kple nu nyui va xexea me. Se be míakpɔ ko be wo dawo alo fofowo le eƒe dzinu gbãtɔa me. Ne fofowo le eƒe dzinu gbãtɔ mea, ele ameyibɔ me, ele yevotɔ me. Ok. Ne enye be woxlẽ ŋkekea nɔ nyuie le ameyibɔtɔ me, wodzi ɖe ameyibɔtɔ mea, ame mlɔewo medena nuwɔƒe o. Ame yiwo ke wodzina ɖe ɣleti gbãtɔ mea, Womedena nu. Womedzina nu o ƒe nu. Womewɔna nu. Mewɔna nu ne wowɔna dɔ na wo. Womewɔ, womedena nu o ƒe. Womeyina ame gbɔ be wo ne do gbe ɖa yewo ta o. Womenumenya wɔna dɔ zi ɖeka. Ame kuwo dzi le ŋuti ma me. Woƒe numenya wɔna dɔ. Woyrana ame. Woƒo fi dɔ wɔna dɔ. Womemea nu kpekpe ke woagblɔ ko awɔna yeƒe dɔ. Hum. Ke ame nua, enye ame tɔxɛ kee. Yehowa ƒe ŋku le wo ŋuti. Ta ne wodo flu le gaƒo ma me, wole adzi ɖe dzi nɔ ma si ke ŋu pɛpɛpɛ. Oh, ema nye Nana Ojamfra ma. Medidi gɔme ga le Nana Ojamfra ba hã kpɔ ge. Sylvanus, Sylvanus, Sylvanus do mi nana mi eh, 11 Ghana cedis. Me nɔ la me ɖe be do mi ami ƒo nu tsu va ŋuti. E, ame evɔ nɔviwo yometɔ nye do, edo yometɔ nye doƒe alo dotsɛ, doƒe alo dotsɛa, e, nenye be wònye ŋutsua ye miyɔe be domi. Aha, nena mi 11 cedis. Nicholas, seke, nena mi 11, e, 15 cedis. Sekea, exlɔ̃ ŋkɔe wònye nye ŋkɔ dzro. Noah, tete. Aha, nena mi 10 Ghana cedis. George, Kwame, gosu. Tensidis Gosu hã exlɔŋkɔe wònye. Tetea, aŋlɔ ƒe ŋkɔtsɔtsɔ le xexlẽme dzidzima ye nye Tete. Eric Dutse Ameleke, Fivesidis Ameleke hãe hã ŋkɔ yi ke ƒome aɖewo tsɔ ɖe susua ɖo ta be wokɔ ate ŋu aɖe gɔme. Yemanuel Amegã, ŋkɔ yi Amegã nye ŋkɔ yi womietsɔ heɖɔ nanewo ɖoe. Nana Mitenga Nasidis Rejoice Yevu. 11, 15 cedis. Yevu hã nye ŋkɔ yi ke wotsɔ ɖevi aɖo, ɖevi eɖɔ li wokɔ dzi ɖevi ma ele abe yevu ne ebia kpitoto ŋkɔ nyɔ mi tsɔ he ɖɔ nane ɖoe nana mi 15 cedis ye nema ke nye boni rejoice 10 Ghana cedis kumado prosper Twenty one cedis, ahan, ku, e, Kumado nye ŋkɔ, yehã nye exlɔ ŋkɔwo wo dometɔ ɖeka. Meda akpe na ame sia ame yi ke kpe ɖe mía ŋuti. Ewɔ ame yi ke di be yeakpe ɖe mía ŋuti gbã vɔ, medzɔ, me, mete wɔ nu yewo hã o. Ewɔe wɔ wònyɔ. Meda akpe manyagblɔ na wò. Ŋkɔnyee nye Tɔgbui Akɔsu Adelɛn. Vɔ ne tso etsɔ dzi heyina dzagbagba be Shonbet Hefuda wɔasina ke, Shonbet, e, Ointmenta wɔasina ke, dzagbagba be nenɔ aƒeme ne ɖeviwo, ale be ɖeviwo ƒe. eh, nu sia nu yi ke dim wolea, wòadze edzi na wo. Truly African. Nukpɔla va Pan African TV dzi. Nye mue kpɔ mí le nye Shekinah Herbal Clinic tɔwo. Kɔsiɖagbe gã adre kple afã de asi ne gã enyia akpɔ dɔtatɔ Toby Woda azãmeti evelia le Pan African TV dzi eye wòahe dɔdada kple amagbeve no. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea le Tema Motorway-a dzi le Memenda. kɔsiɖa kple dzoɖa akpɔtɔgbiŋtɔ le afima. Le sogakɔƒe la, akpee blaɖa gbe le ʋudzeƒe gãtɔ Shekinah Herbal Clinic, kuɖagbe akpee le ho dɔwɔƒea dzeŋgɔ KK House, yawɔɖagbe akpee le Akatsi le Magava Hotel, fiɖagbe akpee le Atsibuta, Agbozo me. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea ƒe kaƒodzeshia ye nye zero two four four nine four.

Kpɔlawo, egbee ganye kɔsiɖa. Kɔsiɖa fiae, megblɔ nɛ sɛɛ be ne ga dre ma mea, tɔwò koe nye be nàyɔ nɔvi, nɔvi hã nayɔ nɔvi be miasrɔ̃ nu tso ee tɔgbe Holder Azameti Evelia gbɔ. Biabia mabiawò fie yae nye be dɔléle ƒomevi kae le fu ɖem na wò? gbɔgbɔmedɔe wònye alo ŋutilãmedɔea? Edɔ ma hã ɖe ɖe wodee ɖe dzi oa? Megblɔnɛ ɣesiaɣi be, ame yi kpɔna gbɔgbɔmenu alo ame yi ŋku le esi be wòakɔ akpɔ hemawo katã gbɔ na wòa? Ele be nàɖe zɔ, nàɖe afɔ, nàyi ɖe ame ma gbɔ be wòakpɔ gbɔ. Ne eva tsatsam, ayi afii, ayi afimee, ayi afii, ayi afimee, wobe afiya loo, wobe afimee loo, fifiya mayi mava bia nu, mayi mava wɔ hemaɔ, meɖe kuku, ke fia be wò hã èle ɖokuiwò dilem. Amagbe koe míazã atsɔ aɖe dɔ ma ɖa le dziwò, ele anye ƒe ewo dɔ ma le dziwò o, ƒe wuiatɔ̃ dɔ ma le dziwò o, ƒe blaeve dɔe lém nèle hã, Tɔwòe nye be nàva Shekinah Herbal Clinic be míakpɔ gbɔ. Etsɔa tɔgbe anɔ Klagɔn Motorway Gaa dzi. Ne ètso le Tetekwashi heyina ɖe Tema, wò ya kpɔ wò nuɖusi me hafi nàɖo Under Bridge-a, wole afi ma. Àkpɔ be signboard gã aɖe le afi ma, Shekinah Herbal Clinic. Menye bubuƒe aɖeke wònye o. Mègana ame aɖeke hã nable wò be yeva gbea ta Hehehe yeakpɔ gbɔ o. Wobe meli xoxo kpakpli meva etsɔa vovototo le wo dome ta meɖe kuku na adze agba be na da ŋku ɖi na ke to ɖi be na se nya deto tso mía gbɔ. Ŋkɔe nye Beatrice kafui agrɔ mado fiɛ na tɔgbe ado wezɔ nɛ.